Wel, pnawn da, a dyma ni yng nghwmni Gronwy Evans, ac wrth gwrs, Gronwy yn gysylltiedig â siop Ysmotyn Du yma yn Llambed. Wel, Gronwy, braf iawn cael bod yn eich cwmni chi pnawn 'ma. Am siop Ysmotyn Du, pryd gath y siop i sefydlu? Wel nawr, fi'n credu bod ni'n mynd nôl rhyw yy 13 o flynyddoedd, ychydig mwy falle yndyfe, ond fe agorwyd hi yn swyddogol yy gan Gynog Dafis, o'dd y pryd hynny yn Aelod Seneddol ac yn undodwr pryd hynny hefyd, yy ac dath e i hagor hi. Ac yy dyna'r ddechreuad ac wrth gwrs yy fel fues i'n brwydro yy blynyddodd cwch i ddod i fyny yy o fewn yr enw a i ga'l siop yy yy s- yn Llambed o'n i'n meddwl gan bod yy b- b- bod yy ysmygu du ar bwys a phopeth yn byd ac o'dd e'n canmol ni a o na na gormod o waith ch'mo' fel ma' pobol ond yn y diwedd wel wedes i ok yy g- gai shot arni a fel 'ny fuodd 'i ac mae e 'di mynd o nerth i nerth yy yndyfe ch'mod? A fedries i gael rhai yn yn lle ni Bet a finne pan o'n i'n meddwl bod ni wedi dod i oedran nawr bod ni'n bryd newid dwylo ond oedd pobl ddim yn barod i wneud chymod efe ac eisiau cau'r siop a ddewn ni a cawd ati i gau'r siop ond fel dywed y Sais nawr o mae dead body o'n i'n mynd i wneud eich chymod ni fe a beth ddigwyddodd wedyn wrth gwrs oedd mynd nôl a gofyn i Brondeifi a ddiddordeb yn nhw gael i wel er mwyn cadw'ch pethe chi fyn Mthr ac y Roderick yn sicr bod diddordeb da ni a fel ni fuodd hi yn ôl ac ail ddechre ac wrth gwrs oedd hi'n freuddwd efe chi'n gweld yndyfe ac wrth gwrs pan i chi'n cael breuddwd mae cyn bod chi'n uh, mae rhaid i chi gweithredu hi uh, i, i bod i ddod yn rhywbeth pendant yndyfe mm. ac wrth gwrs ar hyd y ffordd uh, gyda breuddwr chwil yndyfe Mae yna bethe'n rhoid eich cwrdd chi, a'ch rhwystro chi, ac dyma sydd wedi digwydd nawr uh, gyda'r Covid yma. Uh, mae wedi bwrw ni'n ôl chi'n bod yn yr ystyr, wedi ffili gwerthu llyfrau, chi'n meddwl yn ffordd arall, ond uh, wir o'n cyn o mas fan hyn nawr, o'n i'n gwerthu llyfr yn rws. Um, a, a, a dyna fe, chi'n bod, mae'r ma, ma hen ffôn yn handi, chwrdd. Yndyfe, mae dyn yn ffono lan a gweud wedi gwerthu llyfr yn unan, di roi hanner cant ohonyn nhw dros y ffôn, ac um, i gadw pethau fynd ac i bobl i wybod a deall uh, bod y siop ar gael. A, ac yr un peth, pobl yn gofyn am, am gardiau, chi'n bod, wedi rhoi nallbedd i rai bobl i fynd draw, cewch, edrychwch, beth chi moyn. A trwy hynny, um, mae'r cyswllt na, mae'n cael ei gadw, ac maen nhw yn gwybod Am ein bod ni'n awyddus iawn i fynd nôl ac i ail-agor unwaith 'to, chi'n bod, i i wasanaethu'r cyhoedd. Bob hmm. un, mae'n siop y bobl, chi'n gwybod, ynddo fe? Hmm. A mae hwnna'n bwysig iawn, iawn. A hefyd bod yna siop lyfrau Cymraeg yn rhyfeddod hmm. fel mae dyn yn clywed gan bobl, chi'n bod, pan oedd hi'n, pan gath hi chai o'r blaen dros dro, chi'n bod, yn brwyddo i dri mis. pobl yn gweud, 'O, hwnna'n neis, gyda siop nôl. Mae eisiau siop lyfrau Gymraeg yn Llambed. Ac wir, ry'n ni fod yn ddiolchgar hefyd, cofiwch chi Gyngor Ceredigion am eu cefnogaeth nhw hefyd i'n gweld ni i fynd mlaen i yfory. Gobeithio bydd yn well yfory ac sy'n agor o'n blaenau ni. Fe byti bod yr ymbwys ni nawr. A wedyn, uh, yn eiddgar iawn, fy nôl a, a gwirfoddolwyr. yn barod at ei gwaith. Ie. A diolch yn fawr i chi, Gronwy, am rannu'r heriau sydd wedi, mm. um, chi wedi gwynebu fel uh, siop uh, dros y flwyddyn diwetha. Siw bod y flwyddyn diwetha mae wedi bod yn o'r blynyddoedd anodda mae unrhyw siop wedi gweld uh, yn, yn y cyfnod diweddar. Ac hefyd, yn anhygoel sut ydych chi wedi gallu addasu um, a, a bod yn hyblyg a gallu parhau i gynnal gwasanaeth um, a sicrhau bod siop ysmoti'n du yn rhan bwysig yy o Llambed hyd yn o'd mewn cyfnod anodd fel hwn. A hefyd dwi'n meddwl bo' chi'n dangos sut ma' hi hefyd yn siop i bawb. Ma' hi ma' hi'n siop lyfra ond hefyd mae'n ganolfan cymdeithasol ac yn le i ga'l clonc ynde? Ma' hwnna yn elfen bwysig iawn yn dydi Gronwy? Ma' hwnna yn wych ch'wel' yndyw e? Yndi. Yy y trwbwl mowr yw ma' mond dou sy gallu bod miwn ar tro nawr. Ie ie ie ie. Wi 'di bod yn un o ddeuddeg 'na rhagor a a ac yna ma' uh, chi'n bod, mae'r stori a'r storiau a'r hynny arall yn werthwaith. Yeah. Ac felly wrth i ni ddod ar gwrs i ben, Gronwy, um, beth fysa chi'n deud ydy um, fydd yr atgofion chi a beth ydych chi wedi ddysgu o'r cyfnod anodd mae da ni gobeithio yn dod i'w derfyn o erbyn hyn?
Wel, chi'n bod, mae wedi dysgu rhywbeth arbennig i fi, chi'n bod, yw y ffaith yw, uh, mae di'n tawel i ni lawr. Mm. Mae di'n gwneud i ni feddwl fel oedd pethau gyda ni. Yn ymwneud enwedig ni sy'n gallu cofio'n ôl, chi mo'n fe, fel oedd pethau. A, a pobl ag amser i bawb a phobyn. Ac mae hwnna, wy'n teimlo, yn, yn, yn chi'n mynd mas i'r dre nawr, A ac yy yy yy wi'm yn nabod nw ma' masks 'dy fel 'dy fi fel 'dy fi chi mo'n dyfe? A a ac fi'n goffod gofyn a ma'n iawn ma'r pwys 'da fi fan 'yn. Ond wedi gweud 'ny chi weld dyfe bydden ni ddim yn sefyll i holi fel arall hmm. fydden ni'n mynd wff heibo. Ond na mae 'di newid pethe'n llwyr fel 'na. Wedi yym ma' i ni dod lawr ger fach ac o'dd hi'n hen hen bryd i ni i ddod i fyny a wi'n credu bydd y dre ar ei gwell unwaith setan o lawr